Менә монда яңа гына табадан төшкәннәре дә бар сыман. Ну, шундый, шулай гадәткә кергән инде. Э, гадәттә безнең язучыларның, шагыйрьләрнең, гомумән каләм әһелләренең мирасы, аларның әсәрләре юбилей мөнәсәбәте илә дөнья күрә. Моннан хәтта безнең Абдулла Тукай да чыгарма түгел. Тукайның быел инде 130 еллыгын зурлап билгеләп үтәргә җыена. Безнең республикабыз һәм гомумән татар халкы шул җәһәттән нәшриятыбыз Тукайның алты томлыгын, ул академик басма, алты томлыгын нәшер итә. Инде аның дүрт томы дөнья күрде. Һәм без әйтергә тиешбез бу чакта әле моңарчы Татар тарихында Габдулла Тукайның алты томлык академик хезмәтенең дөньяга чыкканы юк иде. Менә ниһаять, 130 еллыкка безнең галимнәребез шундый зур энциклопедик дип әйтеп була моны, әй бит бу безнең инде бу бик зур байлыгыбыз, күрәсез, Габдулла Тукайның мирасы Гомерләр вакытлар узган саен ишәя генә тора. Әле монысында хәтта мин әйтер идем, бу 100 процент Тукайның бөтен язганнары да чыгып беткәндер дип әйтергә без кистереп әйтә алмыйбыз. Һәм бик затлы, бик зәвыклы китап килеп чыккан. Инде үзенең укучысына да барып җитеп булмый. Һәм иң кызыгы шунда, менә без инде Тукай ул иң күп басыла торган язучыдыр бәлки нәшриятларда. Әмма ләкин шуңа да карамастан, Тукайга ихтыяҗ һәрвакыт зурдан. Аның, Тукайның менә бу соңгы томнары чыгып килгәндә, алдагы томнар сатылып беткән. Бу шулай ук бик кызык ни фал. Менә Тукайга ихтыяҗ зур дигән сүз. Сатыла. Димәк, Тукайны укый безнең халык. Чыннан да менә Тукай дигәннән сабый чактан башлана бит инде китапка мәхәббәт. Менә Айсылу сез балалар редакциясендә эшлисез. Безнең халыкта, бигрәк тә җитәкчеләр арасында, сабыйлар белән эшләүчеләр арасында шундый бер

Һәм шул ук юбилейлар җәһәтеннән карасаң да, Габдулла Тукайны әйтсәк тә, Муса Җәлилне әйтсәк тә, Тукайның шулай ук бездә балалар өчен китабы әзерләнеп килә. Ул бик матур бүләк басма булырга тиеш инде, берничә китапчыктан торган. Муса Җәлилне әйтсәк тә, Һади Такташны әйтсәк тә, классикларыбыздан инде. Һәм хәзерге заман язучы-шагыйрьләренең китаплары шулай ук әзерләнә, шулай ук басыла. Балалар әдәбияты ул бит инде ул. Әдәбият ул нәрсә ул? Әдәп дигән сүз, тәрбияләү дигән сүз. Без балаларыбызны китап белән тәрбияләмәсәк, башкача тәрбиялә, тәрбияли алмыйбыз. Без аларны китап белән тәрбияләмәсәк, безнең балаларыбызны телевизордагы мультиклар, шул ук Машалар, шул ук Лунтиклар тәрбияләячәк. Аның соңгысы ярый әле, ә шул ук Маша и Медведь мультфильмын, аны бит инде әйтәләр психологлар, баланың шәхесен җимерә торган дип әйтәләр инде аны. Ул

Фәйрүзә Мөслимованың Бүләк дигән китабы хакында видеоязмабыз бар. Әйдәгез, сезнең рөхсәт белән шуны карап китик, аннан соң әңгәмәбезне дәвам иттерербез.
Фәйрүзә Мөслимованы без күбесенчә йөрәк түренә үтеп керә торган лирик шигырьләре аша беләбез. Хәзер ул мәктәп укучылары өчен дә үз кеше. Чөнки шагыйрә аларга зур бүләк әзерләгән. Кызыклы шигырьләр, мавыктыргыч әкиятләр туплаган бүләк җыентыгы Фәйрүзә ханымның балаларга һәм яшүсмерләргә атап чыгарган беренче китабы. Безнең иң зур бүләк сәхифәсе аның белән беренчеләрдән булып танышты. Сабантуй газетасында, мин үзем Ялкында эшлим бит инде, Ильяс Гыйләҗетдинов дигән егет бик күп фотолар бирә ди балалар тормышыннан. Бик матур, шундый Пейзаж белән шундый эчтәлекле, шунда эшли торган Фәридә Вагыйзова менә шушы фотога берәр матур шигырь язмассыңмы икән дип, мин инде шундый рәсем асларын аларга шигырь белән, дөресен әйткәндә. Ул инде үзеңнең хыялыңны да баета, шул балаларны ничектер күрәсең менә шушы шигырьләрдә. Шул вакытта мин байтак балалар өчен шигырьләр яздым. Алар монда

Кышын кояш сын чыкса да, кичекми шул дәресем. Ә кемнәрдер инде әнә барып җиткән дә тауга, портфельләрен читкә куеп, ярышып чана шуа. Сыйныфташларым ләбаса, Илсинә белән Илдар! Туктамыйча ничек түзим? Кем егылыр, кем узар? Мин дә шуып төшкәләдем, утырып портфелемә. Аңга килсәк, исләр китте вакытның үткәненә. Балалар дөньясы бит ул бик матур дөнья. Шуңа күрә ул дөньяда менә матурлык күрсәтәсем килде. Аларның менә үз тормышын шундый матур итеп күрсәтәсем килде. Аларның үсәргә омтылуларын, киләчәк турында хыяллануларын, үзара мөнәсәбәтләрен, кызлар белән үзара мөнәсәбәтләрен, кызлар белән кызларның, малайлар белән кызларның мөнәсәбәтләрен үзара, аларның барысын да матур итеп күрсәтәсем, аларны әхлаклы, менә шундый якты күңелле балалар итеп тәрбиялисем килде шушы шигырьләрем аша. Бу шигырьләрдә минем ямьсезлек юк дип әйтер идем. Гаҗәп хәлләр, мәзәк хәлләр адым саен дөньяда. Әкият ич болар миңа кагылмас дип уйлама. Әкият түгел, чын барлык. Шул исемдәге дүртенче бүлектә шаян һәм балаларча җиңел тел белән язылган кызыклы сюжетка корылган әкиятләр тәкъдим ителә. Балалар үзләре дөньяны өр-яңадан ача. Алар без күрмәгәнчә күрә дөньяны. Менә шулай иттереп язар өчен Балалар белән аралашырга кирәк. Аларның хыялларын күрергә кирәк, сөйләшергә кирәк. Әйтәм бит, менә үземнең балаларым үскәндә, мин алар дөньясына керергә тырыша идем. Менә хәзер үземнең оныкларым дөньясына керергә тырышам. Алар дөньяны бөтенләй башкача күрә. Без инде дөньяны ачып бетергән. Менә бездә ниндидер бер шаблон бар уже, дөньяны кабул итүдә. Ә балаларда әле андый шаблон юк. Катып калган шундый катып калган фикерләр әле аларда юк. Алар үзләренчә хыяллана, үзләренчә ача дөньяны.
Менә шул чиксез балалар дөньясына үтеп кереп, анда үз кеше булу өчен өлкәннәргә саф күңелле, бераз хыялый һәм могҗизаларга ышанучан булырга кирәктер. Фәйрүзә Мөслимованың Бүләк дип аталган яңа китабы мәктәп укучыларына чыннан да зур бүләк булачак.
Күрәбез, видеоязмадан да күрдек, балалар өчен китаплар байтак. Ә менә шушы хәзерге заман балаларын кызыксындыру максатыннан э, интернет, электрон китаплар буенча да юнәл... шул юнәлештә дә эш башкарамы нәшрият? Әлбәттә.
Но минем әйтәсем килә, китапны кәгазь вариантта укуы кызыграк, ләкин инде аны гаджетларга куып кертү юнәлешендә дә эш башкарыла. Татар әдәбияты үзәге дигән портал оештыра. Ул порталда безнең интернет-кибет тә булачак, анда онлайн-китапханә дә булачак, аралашу мәйданчыгы да булачак. Ул быел, киләсе елга ике ел дәвамында кулланылышка кертелергә тиеш. Әлеге китапханәдә безнең. Гаджет ярата торган балалар гына түгел, гомумән, бөтен дөньядагы татар халкы кереп, онлайн-китапханәдән китаплар укый алачак. Алар анда pdf форматта эленә. Менә нәкъ шушы ук китап. Аны электрон вариантта сатып алырга да була, үзеңә йөкләп алырга, яздырып алырга инде үз компьютерыңа. Бушлай анда кереп укырга да мөмкин. Димәк, замана белән бер адымда, дигән сүз, нәшрият. Газинур әфәнде, менә журналист кеше киләчәккә планнар турында сорамаса, дөрес булмый, бу изге бер вазыйфа. Шуңа күрә алга таба ниндиерәк Басмалар өстендә эшләячәксез? Әлбәттә,
Тукайның варислары да онытылырга тиеш түгел беркайчан да. Тукайның эшен дәвам иттерүчеләрнең дә мирасы һәрвакытта дөньяга чыгып торырга тиеш, укучылар кулына барып ирешергә тиеш. Бу җәһәттән минем куанып Ирештирәсем килә. Ниһаять, бик озак еллар талпынудан соң, безнең Адлер Тимергалинның Миллият сүзлеге басыла башлаячак, быел, Аллаһы боерса. Аның 90 табаклы, ул инде ике килеп чыга анлыгы, 90 табаклы беренче томы дөнья күрер дип ышанабыз, иншаллаһ. Аннан соң Әйткәнемчә, безнең инде классикларыбыз да шул нигездә юбилейлар мөнәсәбәтенә белән Дөнья Куянының китаплары гадәттә ничәсен шулай кабул ителгән инде ул. Ихтимал, дөньяда шулайдыр. Әйтик, менә безнең Тукайның хәзерге варианты кебек итеп Тукайның бүгенге турыдан-туры дәвамчысы итеп саный торган Мөдәрис Шәгъләм, ул, кызганыч, егерме ел дәвамында китап нәшриятында аның бер нәрсәсе дә басылмаган, шигырьләре. Әгәр дә бик яхшы, зур талант иясен дә егерме, утыз, кырык ел чыгармый үстерсәң, аның исеме үзеннән-үзе онытыла, буыннар алышына, үзеннән-үзе онытып китә. Шуңа күрә. Алар һәрвакытта да күз уңында булырга тиеш безнең. Әйтик, Саҗидә апа Сөләйманова шулай үзе гамилә чыкмаган. Без инде аны классик итеп таныган, әйбәт хатын-кыз арасында. Җырларын җырлый. Әмма ләкин менә игътибар итеп бетмәгәнме, 20 ел дәвамында аның да китабы дөнья күрмәгән. Аллаһы боерса, менә шул юбилейлары уңаеннан икесенең дә саллы-саллы китаплары чыгар дип ышанып торабыз, Аллаһы боерса. Бик зур шагыйребез безнең Харас Әюп. Ул китап нәшриятында да озак еллар хезмәт куйган кеше безнең шагыйрь. Менә аның да. Быел юбилее, 70 еллыгы. Шушы уңайдан шулай ук аның турында бик кызыклы истәлекләр китабы дөнья күрәчәк. Менә шулай итеп,
Эш бара. эш бара. Һәм эш күп.
Һәм эш күп.
Э, Бит э, без инде э, Аллаһы бирсә, боларның барысын да үзебезнең укучыларыбыз, китапның кадерен белгән

Алар белән саубуллашабыз. Тапшыруыбызны дәвам итеп, һава торышы турында мәгълүмат бирербез.